Process y'obonogeri, omonto kwaigwa ng'a aye bono mokwane aye omonogeri o keroka, ngaki egochaka. Igo bono, onye mokwane ngobekerwe egutwa y'obonogeri, quote in quote, Ee. Nseito ki erire agobekerwe? Goika abanto b'amino bakorwe. Kera omonto akoigwa obonogeri, ninki akoegwa nakio? Eb- ebinto ebinto mbirobio by'oboraai akoegwa Okay. Enyimba eye nero Nyasae atwarete, ero nero oyonde atwarete ongwae. ehe Bono Ah, oyokonyeegwa ekero babekeirwe yairanire nigo ere e- in the custodian yabagakagete abagakagete.
yes Abagusii mwensi piasemore, mbuya mono sana ase okera ching'aki echi gototengera.

Sindio?
Iga ekero okorwa kw'omonogeri, Eh. igo according to your interpretation, buna aye gwakwanire, igo nki ore? Gokwanera abanto.
Konogera. Mbori bono notagete? Bas.
First of all, kulingana rende n'ekegusii, buna okiegegete ime yabo. Eprocess y'obonogeri, omonto kwaegwa ng'a aye bono, mokwane aye omonogeri, okeroka, ngaki egochaka. Ye- bono ase ekegusii. Ritang'ani.
Ase enogo ya mwanyagetinge ntobwati gento buna omonogeri. Aro bono, ayio. Igo tobwate
omonto tokoroka omoteneneri, gose omoraai, gose omogambi. Aa, ekero okobeka ebinto ebi amo, okonogera nogokwana buna gwakebeka. Igo ogokwana. Nabenga tari nokwanere kera omonto, yaya, ogokwana nabo ogwekwanera nabo okwenogera, lakini ekero obekire ase ekerogo gete ore gose nomonyagetumbe nario okochaka kororekana na aye naye otenenerete abanto abwo. Ekero kwabekeirwe egutwa. Abanto aba batebirie ng'a, Oyo tiga atonogere atokwanere intwe, oyio bono obeire omoraai obo. Igo boraai tari konogera generally, tari ogokwanera gwoka, yaya, igo bobwate amang'ana amange ime yaye ase ekegusii. Igo bobwate amang'ana amange. Igo ekero togokwana ng'a omonogeri, eri neriya bono, naende contextually, Naye mbuya ore goteba ng'a omonogeri ning'o. Lakini ekero okobwati chingako ne chinyigekero chi'obomenyi bwa mwanyagetenge, nkonyora ore na enchera nero omonto are koba tenenera abanto. Na tenenera abanto goika risango ribo rigoteba ng'a. Oyo nere twancheire atenenere abanto baito, akwanere abanto baito, eh, a- a- akwane anogere abanto baito. Komonto egutwa na omwambaro bw'oboraai tari gento gia ituko rimo, eki nakio kwaboria. Ebibe biare koruegwa. Ekero omonto oyo aabekirwe nabagaaka korwa chinyomba chionsi chia mwanyagetenge chia mwamogusii, bachire batebire nyarebe, Ki banchiranire? Abagaaka mbareo barenge abagachi b'omwambaro oyo ne chiguutu echi, bare kobekera abanyene, naende omwambaro oyo tori koretwa igo. Goika ogokana takware kobo, na ekero bakanatire barama. Bono onye gokana tangokoriri, na kwarama nkoiyo, igo bono inchera eyio teraba ya kegusii, tiga nkebeke igo.

Omonyakonyararera, bono eri nario erieta ndagete, oarama ase eng'encho y'egento eki, nokobeka egutu nabo. Egutu eye yare koirwa bwa omonto oria ogochi ko, kobekerwa, yara aroo, yaarama ororo, na bagaka gete, ekona gokwanerwa. Nonyigwete? Bakanatire, erinde ki bogokia akoyebekerwa, na kende kiarosigwa agwo, omong'ina oye noare Ng'ina noare onye ore moyo, ise noare onye ore moyo, bamoenana gochia ase ecommunity. Ebi tari binto bikokorerwa nchera bosande onsi, yaya. Na abagusia abagaka baria bare ebiombe ebi bionsi mbamanyete, mbagoteba nambamanyete, ekiambamanyete. Tindi mogaka monene, lakini abagaka aba naikaransie nabarabwo bonsi, ontebi na abagusii elders council, ontebi mwanyagetinge heritage, ontebi mwamogusii, ontebi nokoigerera ekegusii, ontebi ne bonsi pi naikaransire nabwo, naende bonsi pi mbabwate abagaka bamanyete amang'ana aya. Igo ngweturutumba tore ase okonya kominyokia ebinto ebi, tokorigia kende gionsi gicha kere omofwano, but because we want publicity and airtime. Twamanya gokeanunokera iga, yaani kogeasamia iga, togosaria obobisi ne chingako chiebinto ebi buna biare gokorwa. Igo bono we are making it look like useless, yaani. Nonya nabaanto bachakire komboria inche ase togoeta ng'a ing'aki mwaba abagusii aba, yaani eke negento kera omonto agokora kera omonto, yaya tari kera omonto ogokora ebinto ebi abagaka mbaro bamanyire bagokora this. Igo nkorenge nakoiraneiri ng'a naende tindi koenda ime moono nabo ogocha ase abagaka tokoerere ebinto binde are secrets. Na ekero gwakoreirwe egento eki, ebinto mbire okoegwa, enyimbo nere okoegwa, omwambaro tori koba noro, ekiagera noibwe abagusii tori oo eh, Kari lakini omogaka. nabo ogokora ki? Nabo ogo- ogotianigwa. Eh, omogaka
eh, igo gwateba tari ande onsi moyega oyio okorerwa Mhm. ngai okorerwa Bwo.
Nka. Bonka. Eh.
igo bono onye mokwango bekerwa egutwa yobono gari Ee. Goika abanto b'amino bakorwe oyio, na ekero bagokorwa goika abagaaka bache baarame bwoo, bagoteebia, Inki obogambi obwo otakire? Inki bore? Monyenye, mogiikerie, ogakwa ebiranya.
Naku biranya na. Ee, ebiranya. Bono nagosera. Ek- Yaya, eki tari na nebiranya ebiboko yaya ekeranya kiomogusii yaani oegwe oborai Eh. ee Okay. ebinto gete bigikerwe asore bikwanwe eh oakwe ekeranya yaani oegwe oborai obo ogende Ekero gwaachivirie omanye gocha, eh, abagaka bakobekire egutu. Okay.
Yes. Kero omonto akoegwa obonogeri, Mm. sukari nero karasibe echai. Ofwanise echai nengiya. Nengiya nywete, eh.
Tewete sukari ngobekere? Tiga aye mbeke.
Okay. Mhm.
Kero omonto akoegwa obonogeri, ninki akoegwa nakio? Eb- ebinto ebinto mbiro bioboraai akoegwa Okay. eh,
ekero abagaka baancheranie nere ebikoreta omorembe na ebiesegi na ebinde binde nagotebia buna ebinto ebi mbiri gokwanwa buna tokobikwana iga E- even this is not right Gaki, gaki. customarily Chisukuru chitu abere. Eh, eh, Rero rioka.
eh, eh, gento inga nero rioka ekiere egento eke nekiembeo ng'a rero rioka Ogusiba so igwete. aye ochiche nkoira ase abagaka bakoe bakobioroki bakoe one two three there are about six Naye items nomogaka karantebe. ee ebi nebinto okoegwa biobogambi Eh. bitari ko- e, mbibwate ebiranya biabo na ebiranya ebi nabio bikogera mbiri konya kobekwa korutwa ande onsi nabio bikogera abanto bakanate nabio bikogera abanto barame babi babi babi tatere babirende erinde eki kegokwanwa ase ore kiaba you know nintagete to understand that life tomenyete in tandem with the universe and nature. Even in leadership nero ororo. Omogusii nasigete oborai, buna nonya nebuku egoteba naki omonto are omorai moe ki? Amasikani goika asikwe. Ekero akoreirwe ching'encho chiria chiogoakwa ebiranyana kobekerwa egutu eye tori komokorera gosori, obeire omonto bwa amasikani. Lakini enchera bono mokobikora, amachiko aye nabo arabe Mokobikora taboo, gese nabagaaka. ekiagera onde bwensi ya, ba, abagaaka nabagaaka, lakini mbaro batantanire.
Tata yange ebinto bionde akoegwa ekemo kiabo. Bono tinde gotiga chiche ense iga ense chikorusia abagaaka. Ng'ai chinsinga echi ochikorusia bagaka ba ise mbaiyo? No, te- te- onde tetoragambera. We need, we Bamanye- need to come Ekogera- together and understand Eh. protocol Nigo. y'ebinto buna ebio. Nkoigwere enyimbo y'obogambi. Enyimbo. Enyimbo eye tari nane eyokorwa Bomasai egoru. Eye ne enyimbo yabeire ase egesaku for some time. Eyemo. Eye bono. Nero nkoigwere obosubuni bw'egesaku Tari ogochia konya gotara nabarabwo gose ng'aki. Enyimba eye nero Nyasae atwarete.
Ero. Nero oyonde atwarete ongo aye. Ehe. Bono oyokonyegwa. Ekero babekeirwe yairanire, iga ere in the custodian yabagaka gete. Abagaka gete. Yes. Mm -hmm. Naende no bare gusia. Naende nabarai barenge. Naende omaete tari onde bwensi ogotwara. Mm -mm. Yaya.
Goika barenge abara abarae, Ero. enyimbo, na obosuguni, bare nobomo, Ee, negeteni kiaye enkero ekemo ee bono
ki'oboraai.
ki'oboraai.
Tokoegwa binge, ekiya oraegwe eimitation, chiimitation nechinyinge, lakini keria ekenyene nkero. Twaikire obosuguni, egeteni, na enyimbo.
Ebinde nebio ebiranya. Turi gokwanera.
Ritimo ndiri gotoka. Nimbi Aya. maete na inche. Nimbi Eh, eh, maete. ritimo rigotoka ekero mokoenda ase eyio. Nimbi maete binde.
aya ritimo ekero mokoenda ase eyio. Ekiore gose ne keore. ekeore e- e- e- nere egutwa bono okobekerwa Nero nero neyemo. nebwate ebiranya nero neyemo na omwambare oye noro Mambare ne ngao.
Omwambara ah, tinkomanya na ndagotebia ekiagera toraisana ogotebigwa ebinto ebi. Okay.
Mm. Akinye ebinto ebi bionsi bire bibe ikomi na ekemo ekemo ekemo. Eh. Bono. Ekiagera mm. togo divide borai. Mm. Yeah. Togo divide borai togo twara bibere. Ah, yeah. Ah, yeah. Ekemo.
Ngakiki ebinto ebi bionde koirana bigachu no bagaka bako gacha.
Igo okobekerwa aria, ki kwaegwa madaraka aria, eh, mwarama, ki mwarama nabio, eh, nebi ecommunity igo bikoirana. Igo bigotigara nabio. Oh. Igo oratwe duplicas. Igo bikoirana to the custodians. Bari bagachete. Naende mbamanyire nabagaka.

Ngekundi ki ki'abagaaka keberenete ko Bestow oborai bwe egesaku kia mwanyagetinge Gubbungs Umsc. Abagaaka ba Gusii nabange, tari nabire ebikundi ebinge, igo bire chinyomba chinyinge. Bikundi ebi nomonto oyomo. Oise koreta mwanyagetinga Heritage Council iga egodina amang'ana a Heritage. Oise koreta abagusii ADC iga egodina amang'ana a Development. Oise koreta okoigerera ekegusii bagodina amang'ana yokorika ebitabu biekegusii. Oise koreta Getinge Cultural Group bagodina amang'ana abo. Yaani kera abanto bareo ebikundi ebi mbabwate ensemo yabo ase ekegusii. Lakini bono igo babwenerete gocha amo, eh?
Nigo mbarache amo. Mbari amo buna ebwenerete. Naki oroche bake bagotaborerigwa, bagenda gokora egento bata-understandeti. Na bake bataborigwe, bono omofurutana oyio onya onya koba because mbara understand erole yabo boronge. Naende I am telling you this, igo totagete kobabeka bonsi amo, Tobateebie ng'ai egesaku kebwenerete korigereria koreng'ana ne chingako ching'igekero noboroso, toigekeire buna mwanyagetinge, buna omogusii. Omogusii echogete kera egento ki abwate engaki yaye, na kera omonto abwate amang'ana aye. Timaeti gose nonyigwete. Iga ekero abagaaka baikaransire, mbamanyete ning'o orakore gento gete, mbamanyete na ekero togochia enyangi, ning'o ogochia gotera, rangeria mokwa, ning'o ogochi ning'o ogochi konyenya empori, rangeria obina, ning'o ogochi gokubia omoino, rangeria nyarebe. Kera omonto ning'o okogenda enyameni, nyare gogotenenera, ebechogete. Bono natokoenda enyameni eye ere bosio, nere naintwe twechoke tomanye ng'a momuragete akore emeremo gete, momuragete akore emeremo gete. Ntobe echogio korigereria ching'encho chia isiko, tosabe aba isiko bache gochibeka chibe ching'encho chiaito tomanye gosoka geti. Igo okonyora natweburukaniri. Ning'o? Timaeti gose negoita ekegusii ekio. Ninkobwatete, ninkobwatete.
Ning'o? Bono ngekundi ki kebwente kwana noborai bwe mogusii, omogusii bwense, tiga nenyomba, tiga ne section. Ntobwati gekundi.
Onga kwabori mbagaka ki? Mbagaka ki? E, e, ebikundi bia Abagaka aba babwenete gocha amo bonsi. Bainyorani. Baborani. Ng'ai omwambaro oria ore? Ritimo riria egeteni keria kiaruete okirera rende onyarebe rende abanyacha bagaikaransera abwo nkwana bagaikaransera ekia oborai Kaikire. ng'a obwate ekiara mbamanyete mbagwekora na mbamanyete The- ebikundi ebi bionsi bi mbimanyete ase ekero eke giakorete ki kere mbamanyete ase omwambaro oyo okorete ki ore iga ekero ogotiania omonto. Tari na okomotiani iga. Nothing na we live with in tandem with the universe and nature. Iga ebinto ebi mbibwate bari bakorete ki? Babigachete. Na abagusi abagaka bari bare abagaka mbamanyete egento eki ase kegoto kegotoka inki rende oko Aye buna obino nyambane. inche tindi mogaka mokoro Eh, eh, buna- lakini nimanyete abagaka Aye abwo. buna obino nyambane.
Oh. After nyechae ng'obegerwe twegutwa ekiore ekiore gose ekeore. Omanyete omonto obekeretwe entang'ani na omogaka kirera bwoga. Eri kirera abekeretwe ekagenda omogaka gete akanyegacha bw'machoge. Nigoteba mogaka ki? Naki emanyete enyomba yagachete omochoge. Omochoge ekaereria bo getutu. Tindi goteba ning'o. Ase okogacha. Ee, ase okobeka. Ase okobeka. Mm. Bo getutu egaasama ekaereria bobasi. Naende ebikoereriwa naende biairana.

Custodians ba egento eke ebarenge abamachoge then eh bano tinkorenga gose ba chenchiri gose kiaruro ekiagera nabo bamanyete na gekoigekwa na abarayi abwo mbaria abarayi abakoro ba Gusii bamanyete eng'encho yaye Baka abwo mbare moyo. abande mbare moyo abande bakure.
Tobwate. Baria bakera gose timbari moyo. Aa.
Nao ntobwate obonogeru bwe chinyomba chia gusia ebanyari baare obonogeru bwabo. Alafu oyokobaa, oyokoa Eki omonto, ndakoirane neke. oyokoa omonto okoboko okwo. Eki ndakoirane neke.
Okoigwa okoboko mino. Okoigwa okoboko nenyomba yaino. Naende egocha korwa nyomba y'amatati, risango ri'amatati, okonogera enyomba ninwe. Morie gose n'etote miaino, onye nenchage, motebe abanto banchage, twatebire mokwa, abanto b'osweta, twatebire nyaribari. Banto be ba ngubo twatebire Nyarebe, so chinyomba ngotwara chire abanto babo bakobakwanera. Ki enyama ekobagwa kwanyora nobo bakorete ki? Nobo baikaransete, ekio nkegosira.
Nakorete enkwana buna eye nomongwana okorokwa omogaka okorokwa ng'a Mwakamatundora. Aganteebia, Nere the head ya Kisii Council of Elders, erio etenete Gusii yonsi ase ebiombe ebinde bionsi pi birande. Gose gose nagotebetie igo? Ee. Gose mbuya. Iga ari the head of

erinde onye eninga ningi egocha, ebura buru egocha, kwanyora noteneine eposition ogotebia mokwana aye in standing yomogusii tobwenereti gokora egento ekio gwakore ki? Gwakorire. Lakini orasoa nyomba yomonto mosoke nere gocha siko, otige abande siko. nogambere aba bande. Akong'u.
Hmm? Akong'u. Igo toigweti na ebiombe ebinde bire under him nabo biratake kwemigareria ekiagera obeire biased. Nairanerie. Kweraneiri.
Kero kende nkororore ng'a bono nere nabagaka abanyene bagure amatemo. Ee, twagure amatemo ekiagera nkwebacha tore ebinto tobwenerete gokora straight. Amang'ana nare tobwenerete kogikeria straight without mincing words. Ntobwenerete koigeka boronge buna abagaka ba Gusii totari go favour anybody despite the position. Ekiagera obogaka intwe nkoenda tore anytime. Ntobwate abana na abachukuru totaete bamenye buya. Torasari chimemi bono chirete ogoetana abanto bachake goitana. Igo ntwaagachire buna abagaaka b'egesaku, na egesaku is more important than an individual.
Aye inki ombeke ore? Inche ndi bionsi pi. Nabo nababatirie. Ekiagera inche nomogaaka bw'ekegusii. Keroo kende iga nkwarenge gokwanirwa Senate sana na Usi Essie Okenyori, Mweshimiwa. Eeh. Camera tokobwatire lakini ingata nao nkwarenge ime. Camera inche mbwatete. Njakobwate?
Mokwo otanyare oche bono. Inki kiagenderete? No, aa narangetie to be appreciated ase eng'encho y'emeremo ngokora ase ogotatera na koigerera na korenda enogo yaito, omonwa oito, ching'encho chiaito, na egesaku giaito. Aa omong'ina riria aroche na naisaneire kogenda e Senate, konya nairwe recommended, head of state recommendation,

Nkoigwa egesongo eke? Igo bono ebinto biaito mbibwate oyo okemanyete buya, nkebwate ase omonto gete atagete gokemanya, aakane ecommunity egeine. Chinsaga chiaito nchibwate egento gete tobwenerete gotebia abanto, yakanerwe ecommunity egeine. Rigena ri'amabera gose equare mokoriokia egesongo, nario riria yaani kera egento giaito getware patent yaito. kogenda isiko. Igo nao nde ase egroup ekorokwa IPLCs, yaani Intellectual Properties Local Committees, yes.
Igo togochi that is another very good level for us. Ase korwa mokwa, Mbuya mono. we recognize your efforts ase korenda ekegusii. Ee, ekero ketiga togetatire. Onye ndiri tware gotwara Etrofi y'ekegusii ase omonto otang'aine ase ogotosomia ekegusii. Kera omonto okorora evidio eye nabo agomanya ng'a aye nochiete enkuma. Ngoteema ande. Ekegusii eki mbuya kere?
Ngoteema ande. Ngoteema ande. Naende tokonya gosaba minto mwanya getinge eanche bwanchwe emanye omanywe. Tiga konya kominyokera Ebi'abande nsongora igoti, ebiao nkunyunyu, ebiao bitatire birende buya. Chingako chiaito tiga tochirende buya, ngotoita chire ekero totachirendeti. Naki tokonya goteberana nonya n'amariogo, amariogo y'ekegusii, amarwaire nare y'ekegusii atarwariwu nyagitari. Ekero tokonya gosaba,

Ogotaira iso nyomba togokorua are nyagitari. Ogotategerera omong'ina ekero agatebete nare gete inke kiaye nke nke nke nkebeku rogoro borabu kebere bogirango. Obu ekera mborwaire obwo ababwatire nyomba ekero omonto akobimba amagoro obwo tokorua are nyagitari ende yo ende yonsi. Lakini oise koerera omogaka oyo omanyete ekegusii orabekwe ase nyagitari nabo agokoa. Amaronga akogenda negento eki agotebi nki mobwenerete gokora, oborwaire obokore ki? Bosire. Igo igo togosorora, tari marwaire oka, tari mete yoka, nonya nechindagera togosimeka chiaito, bono ochire rigori, chinsaga, obori, eh, bokoreta ememera, nebinto binde bikorwa ororo buna erongori buna obokima, nibwenerete tosike ebinto biaito torie ebinto biaito tomenye buya. Mbuya mono ase ogontegerera reero, eanche bwanchwe, naende manya aye ning'o omogusii.
Mbuya mono ogakisana omogaka obino, ekero mbwate eng'ana ensumbuete, obino ng'ai are? Igo, Nyasae ekegusii.
agosesenie. Mbuya mono.
Tiatosomoria ekegusii eke.
To- otabwati omwabo Eh. otarera mora amomo, obwate omwabo obwate koboko ochaka. Naende, omino omoromi sukubi nere marekane agocha ita. Naende tonya kominyoka ase kagwo okobwatia ebisingororo na aye mbabato tobwati. Erende, mbuya mono. Ni- ni- oche nimbwate embaba ndaminyoki kende Imagine.
buya buna sana abagusii moire chingaki chi- ase okoira chingaki chiaino gototengera iga na gototegerera ebinto togokwanera Na gotosoncha. na gotosoncha ngete bono kwanyarire komanya Amang'ana y'obonogereria. Ebi bionsi biakorwa nimanyete mbirobike bitakonerwa. Naakire chisahabu chiane, nkong'are chinamba ndigie abagaka ba oyomo oyomo, tobarete aa. Mbuya mono sana, bwata ebipindi tokora igaa, nase abaseseni genda ogosubscriba. Nkogenda ogamba nainche ng'a nkere esimi, nkogenda ogocha ase ebench ya ekeranse ekero gika egetambe, ngaki nachiechi. Mbuya mono sana, moseseniwe. Mbuya mono.